Salam dostum. Bu wideony açyp görýän bolsaň, diýmek, sen hem Türkmenistandaky ýarym milliondan gowrak imo ulanyjylaryndan birisiň. Imony Türkmenistanda ýarym million kişi ulanýan bolup biler. Ýöne imony dünýä möçberinde diňeje Play Store-dan ýarym milliard kişi ýükläp alypdyr. Imo programmasy iki müň onunjy ýylyň ýigrimi ýedinji iýulynda ulanmana başlanýar we manysy imo, in my opinion, ýagny meniň pikirimçe diýen manyny berýär. Imo iki müň onunjy ýylda Play Store-da çyksa-da, asyl iki müň bäşinji ýylda PageBeats arkaly döredilmäne başlaýar we ilkinji wersiýasyny brauzerler arkaly iki müň ýedinji ýylda çykarýar. Men bu wideoda size Imo barada bilmek isleýän ähli syrlaryňyzy aýdyp, Imo-da asla etmeli däl zatlaryňyz barada aýdyp dowam etmekçi. Han onda, wideo menden, laýklar sizden. IMO-ny iň köp ulanýan döwletleriň sanawynda birinji orunda Türkmenistan gelýär. Türkmenistandan başga-da Özbegistan, Täjigistan, hatda Hindistan we Pakistan ýaly döwletler hem ulanýar. IMO-nyň günlük aktiw ulanyjy sany 50 milliony geçýär. IMO-nyň ulanyjy sanynyň köp görünmegi-de käbiriniň birden köp hesap açmagy. Hany onda size ilkinji syry, bir telefondan nädip üç sany imo girip bolýar görkezeýin. Play Store we App Store-da imo-nyň dörediji toparynyň imo, imo beta we imo HD ýaly görnüşleri bar. Olaryň her birine aýry-aýry nomerler arkaly bir telefondan üç sany imo girip bilersiňiz. Iki, imo giren wagtyňyz size şeýle bir background penjiresi çykýar. Siz muny üç nokat, ol ýerden wallpaper saýlap, Islendik IMO-nyň size hödürlän fonlaryny ýa-da goýmak isleýän şahsy bir suratyňyzy goýup bilersiňiz. Eýýäm siz IMO girdiňiz, muny görüp size dostlaryňyz jaň edip başlar. Her jaň gelende şol bir IMO ringtony, ýagny jaň sesi. IMO-da gelýän jaňlaryň aýdymyny nädip üýtgetmelidigi barada mundan üç ýyl öň Hanogly Media kanalynda wideo taýýarlapdym. Eýýäm ol wideony ýüz on müňe ýakyn adam görüpdir. Siz hem ol wideony girip görmek üçin şu ýerdäki linke basyp ýa-da Ýutuba Hanogly Media ýazyp gözledip bilersiňiz. Diýeli, size dostlaryňyz jaň edende aýdymy nädip üýtgetmelidigini öwrendiňiz. We size ähli jaň etýänler bilen habarlaşdyňyz. Indi, siz käbirlerine jaň etmek isleýäňiz. Her bir jaň edeniňizde şol bir gudok sesi. Size jaň edýänler beýle gudok sesini eşitmezligi üçin Caller Tune böleginden islendik aýdymy ýa-da saz saýlap bilersiňiz. Imo, esasan, uzyn gürleşmek üçin programma. Siz biri bilen gürleşýän wagtyňyz imoda içiňiz gysmaz ýaly biri bilen bilelikde wideo görüp ýa-da oýun oýnap bilersiňiz. Imoda ýazyşýan wagtyňyz ýalňyş ýazylan hatlary üstüne basyp, her iki tarapdan hem doly pozup bolýar. Ýöne, ýadyňyzda bolsa, Telegram wideomyzda belleýşimiz ýaly, IMO-da pozlan hatlar yz galdyrýar, Telegramda bolsa doly ýok bolýar. IMO-da surat ýa-da wideo ugradan wagtyňyz hem iň uly problemalaryň biri hiliniň peselmegi. IMO-da birine ugradan surat ýa-da wideolaryňyzyň hiliniň düşmezi ýaly belge ýa-da dokument formatynda ugradyň. Şol wagt, faýlyň, suratyň, wideonyň hiç hili hili düşmeýär. Imoda gürleşip ýazyşyp bolduňyz. Garşyňyza storlar çykýar. Dostlaryňyz we başgalaryň storlary. Içinde göwnüňize ýaran surat we wideolary ugratmak arkaly ýükläp alyp bilersiňiz. Hawa, siz hem stor goýup bilýäňiz. Storyňyzy köp kişi görmegi üçin Imo sazlamalar, ol ýerden hem Functions we Friends of Friends'i açmaly. Şeýlelik bilen, imoda goýýan storlaryňyzy gaty köp kişi görüp bilýär. Içiňiz gysan wagty, täze dostlar edinmek üçin Who is Online böleginden şu wagt onlaýn ulgamdaky size ýakyn dostlary tapynyp ýazyşyp bilersiňiz. Imo her giren wagtyňyz sizi bimaza edýän Likee reklamasy bar. Ony hem aýyrmak üçin, Wideolar bölegine girip, suratyňyza basyp, üç nokatdan Unfollow bölegini saýlap bilersiňiz. Imo-da işiňiz dynan wagty siziň ýazyşýanlaryňyzy başgalaryň okamazlygy üçin kod goýup bilersiňiz. Onuň üçin hem ýene Sazlamalar, Imo hasap aýarlary we Password, ýagny kod bölegini saýlap ol ýerden kod goýup bilersiňiz. Eger-de bu funksiýa siziň Imo wersiýaňyzda ýok bolsa, goşmaça App Store ýa-da Play Store-dan AppLock, Fingerprint ýaly programmalary saýlap bilersiňiz. Bu meniň imo barada etmeli diýýän böleklerim. Gysgaça, imoda etmeli däl zatlar barada gürrüň bereýin. Imo açan wagtyňyz, mümkin boldukça, öz adyňyzy, suratyňyzy goýjak boluň. Çünki sizi dobawit eden, ýagny goşan kişi sizi tanaman bilýär. Ikinji, imoda birine ýazan wagtyňyz, Ilkibaşda, Alo, kim sen? diýilmeýär. Ilki siz ýazan bolsaňyz, öňürti özüňizi tanatmaly, soňra seni tanap bilerinmi diýip bilersiňiz. Üçünji, Hop diýip birine kameradan jaň edilmeýär. Tanşyňyz bolsa-da, çünki ol kişi işli, başagaý ýa-da gürleşmek islemeýän bolup biler. Soňam gaýrat ediň, adamlary rugsady bolmadan gruppalara goşmaň. Çünki, her bir adamyň öz şahsy zonasy bolýar. Bu edil birini rugsady bolmadan bir party, diskoteka ýa-da myhmançylyga alyp gitmek ýaly zat. Pursatdan peýdalanyp, imo barada düşünjelerimi aýdyp bilendigime begenýärin. Meniň pikirime siz hem dogry garaýansyňyz diýip pikir etýärin. Imanyň syrlary barada hem galan zatlar bar bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz. Jogaplaryn. Meniň instagram adresim Hanogly media. Wideo göwnüňizden turandyr diýip umyt etmek bilen bir soňky wideoda instagramdan nädip ösmeli atly wideo taýýarlajak. Onuň üçin hem ilki siz maňa ýutubda ösmäge kömek ediň. Men size ýutub Türkmen post we Hanogul media kanallaryndan gyzykly wideolar taýýarlap durjak. Her ikisine-de agza bolup, wideolarymdan habardar boluň. Wideolary dostlaryňyza ugradyň. Hoş, sag boluň, görüşýänçäk!